Nyɛ ŋun niŋ katari ka gbaai Dagbanli Wikipedia saha m-bɔŋɔ. M ma ŋun yɛn lihi ka di paai Ghana zuŋɔ n-nyɛ Rukaya Hamidu, ka Wikipedia mini di yaɣili bee di mabiligu dundona ni zaaha ka a yi yɛn nya ma mi a ni nya ma ni n-nyɛ Rukie Wumpini. Zuŋɔ ti labina, ti mi ni labina maa ti yɛn lihila bɔ n-nyɛ Wikipedia ka bɛ yi bɔhi a ni Wikipedia maa a sokam ni tooi sabi di zuɣu wula ka a yɛn labisiri bɔhigu ŋɔ ka so yɛn sabi di zuɣu so dini n-tu ni di lan dola ka ni tooi sabi li din ka ti yɛn lihi Ka naan yi n lahi tɔya ti yi chaŋ ti lihi Wikipedia, Wikipedia nyɛla pɔhim zuɣu baŋsim kpanjɔɣu din tiri solo salo lahabaya din be biɛhigu ni ka tiri ba yiko ka bɛ ni tooi tɔhi n sabi bee m mali lahabaya ŋɔ niŋ n sabi. Bɛ yɛli ni n tiri sokam salo soli di saha di wuhirimi kadama di sokam nyɛla ŋun ni tooi tɔhi n sabi Wikipedia zuɣu. A yi ku mali baŋsim zaŋ jɛndi Dagbanli bee a kaya ni taada bee a balli, a gba nyɛla ŋun ni tooi tɔhi n sabi Wikipedia zuɣu bee ka a chaŋ n ti lahi n mali shɛli niŋ. Kadama din tooi niŋ ka a balli maa pun be Wikipedia kpanjɔɣu ŋɔ puuni Amaa a ni karin li bee a ni lihi li, di ni di tu ni di doya shɛm, di bi doya lala, a nyɛla ŋun ni tooi chaŋ nti mali li n-sabi. Lala n-lahi nyɛ li. Wikipedia lahibala ŋɔ lahi nyɛla salo maa ni vihiri pam pɔi n-nyari ka naan yi tooi zaŋ lala lahibali ŋɔ n-chaŋ ti niŋ din ni. Ka lahibali kam ka a yɛn nya Wikipedia zuɣu bee lahibali kam a yi ku nya ka a kpa chaŋ ti niŋ Wikipedia zuɣu? Aai, Wikipedia bi deeri lala lahibali. Di tu ni a lahibali maa ka di malila a ni nya li shɛli polo ka mali gbunni, ka a nya li luɣ shɛli polo maa bɛ yi bɔh a ka a ni tooi yɛli, Yaa kaza ka n nya li, ka bɛ ni tooi chaŋ ti nya li ka di mali dihi tabili ka mali yɛlimaŋli di puuni. Wikipedia mali zali kpaŋ shɛŋa ka di tu ni. Nyɛ ŋun kam bɔri ni a to a sabi Wikipedia zuɣu lala dali'kpana ŋɔ n-to ni a dola. A yi bi tooi doli lala zali'kpana ŋɔ maa ka yɛn to a sabi Wikipedia zuɣu, a ni nya ka a wahala bee ka a din sabi wahala pam n-sabi ka ti kana ka bi nya li. Yaha ka suli la, a ni tooi yɛli ni bɛ yɛhirila a nyini ni ku sabiri shɛli sahashɛlikam maa bee nyin yi ku sabi ti chaŋ ka labina a bi lahi nyari li. Ka taali nya li, di tumi ni a zoli a doli zali kpan shɛŋa bee daan tali shɛŋa din gbubi Wikipedia. Din ni tooi chɛ ka a yi sabi ka a sabbu maa zaya dɛdɛ ka sokam yi lihi li ka di zaya dɛdɛ hali di yi ti niŋ ka di malila shaawara gbaabu biɛla biɛla bɛn gbaagi a maa ka di nyahi bee ka bɛ yihi li labi. Daantali so ŋɔ zuŋɔ n-nyɛla ŋun ku yɛn chɛ ka ti zaa leei li joojoo. ka bakɔi shɛŋa din be nyaaŋa ka ti pa pii daantalisi ŋɔ n-kpe di puuni ti lihi ka to n-teei di luɣili kam ni di yaɣili kam ka sokam n-nya din nyɛ shɛli. Di saha a yi ti kpe nti tɔhiri sabiri Wikipedia zuɣu bee m-maani sabiri Wikipedia zuɣu di ti bahi bahindi Dagbanli Wikipedia, a ni nya ka ka a sabira ka di mali nyin nyambu ni nyaɣisim ka dim ti ni ku yɛli ni Wikipedia sabbu zaa nyaɣisim bela bimbo Dagbanli puuni ti cham ti nya daantali tuuli din nyɛ shɛli. Daantalli maa tuuli nyɛla bo. Wikipedia nyɛla pɔhim zuɣu kpanjɔɣu ni di pun yɛn pili yi bi tam. N di yɛliya ni Wikipedia nyɛla pɔhim zuɣu kpanjɔɣu ka salo pam bee salo kam ni tooi chaŋ n-ti mali n-sabi bee n-tɔhi n-sabiri zuɣu. Di yi niŋmi ka a je ni a balli kpi. Dama dunia shɛli ti ni chani maa, di ŋmanila di paarila saha shɛli ka bal shɛŋa yira bee ka bal shɛŋa kpira. A kpaŋdila a maŋa m-bo soya n-chaŋ ti nya n-wula m-bo soya n-zaŋ a balli ŋɔ n-zaŋ niŋ pɔhim zuɣu kpanjɔɣu ŋɔ ni. Kpaŋ zuɣu kpanjɔɣu ŋɔ ni hali di yi ti niŋ mi ka tari ka so bi lahi yɛri la a balli maa, amaa a balli maa ŋɔ neen bela pɔhim zuɣu kpanjɔɣu ŋɔ puuni ka sokam ni tooi chaŋ ti bi ŋ wula m-bɔhim li. Daantali din pahiri ayi, Wikipedia sabbu shee Suhuyurilim ka din ni bɛ ya ni suhuyurilim Suhuyurilim nyɛla a suhu yi gbaai binshɛɣu bee a yi je binshɛɣu, ka a zaŋ li n-zaŋ tabili bin she shɛli n yɛli li. Wikipedia ti bi sabiri lala. N shɛhira nyɛmi yɔŋɔ ta mali ti dihi tabili kadama dee fansi gadam yiini yila pam. Ka bɛ yɛla ni a chaŋ bee ka a bɔri ni a chaŋ ti sabi lahibali n-zaŋ jɛndi fansi gadam Wikipedia zuɣu, ka a chaŋ n-ti sabi ni fansi gadam n-nyɛ yili yiini biyiŋga ta mali suhuyurim ka a zaŋ niŋdi nima. Suhuyurili maa n-nyɛ wula? Bi' yiŋga maa wuhimi ni ŋuni n-kul nyɛ yila maa tamali. Wikipedia zuɣu mi ŋuna ti bi mali suhuyurili niŋdi din ni. A yi ku chaŋ ni a ti sabi lahibali maa, sabi mi lahibali maa din nyɛ shɛli. Chɛ ka so ka baŋ ni yili yiindi n-nyɛ o, amaa ka ŋuni n-nyɛ yili yiindi bi' yiŋga? Bee bɛ yɛli ni m ma ka a si o, ka a chaŋ ti sabi ni m mi ka si o ŋuni n-na yɛli yili yila n-di tambala? Aai! So yɔri m m-bala. Di wuhiya ni nyin ni doli ma ka a si o bee a ni doli fansi gadam la, di zuɣu ka a chaŋ nimaani nti zaŋ a so yɔrim n-niŋ din ni. Wikipedia bi deeri so yɔrim. Bee bɛ yɛli ni a sabi mi lahi bala n-zaŋ jɛndi karim zɔŋ kara din be Ghana, ka a lihi kadama UDS bela a tutudu yaɣili polo, di zuɣu ka a chaŋ ti sabi ni UDS dini n-nyɛ karimduɣu karim du shɛli din viɛla n-nyɛ karim duri zaaha din be Ghana. Asoyɔrim m-bala, Wikipedia bi deeri Soyɔrim. Wikipedia ku deerila lahibali din nyɛ shɛm, amaa ka a zaŋ Asoyɔrim n-tabili lala lahibali maa. A yi zaŋ Asoyɔrim n-tabili lala lahibali maa, di ka lahiʒibisi ka a ti ku yɛn ŋmaligi ka lɛbigi a ninni a ka so gba dabam kana Dama di malila ban lihiri laa baya maa zuɣu n-lihiri nyari din viɛli shɛm din doya shɛm. To di bi dɔni viɛnyɛla so dabam n-yɛn kana n-ti nyahi li. A mi yi sabiri ka di zooi ka a so yɔri m-be di ni, a ti ku yɛn lɛbigi a nini ka labina, so nyɛla ŋun yɛn yihi li. Daantaligi din pahira ata. Wikipedia lahabali nyɛla yoli yoli. N dihi tabili ni ni boli yoli yoli, a nyɛla ŋun yɛn wum nyaɣisim Wikipedia lahabali zuɣu So bi yɔri shɛli A yi bɔri lahabali kam di zuɣu, a yɛn chaŋmi ti nyɛ lahabali ŋɔ yoli. A yi lahi bɔri ni a tu a sabiri zuɣu, di lahi nyɛla yoli. A lahi bɔri ni a niŋ wula a mali sabi di zuɣu, di lahi nyɛla yoli. Miri ka a ti chɛ ka so yɔhim ma ni kadama di yi

Di nyɛmi n yi tɔhiri sabiri ŋɔ maa ka a gba so gba beni n-gba tɔhiri sabira ka a gba be a yiŋa n-tɔhiri sabira. Ti boondila taba Wikipedians. Wikipedia mabiligu la mi zuɣu di yi ti niŋ ka a tɔhiri sabiri Wikipedia zuɣu ka tɔhiri sabiri mabiligu dundɔŋ shɛli gba zuɣu, di saha di wuhiya ni Wikipedia mabiligu din gari zaɣ yindi bee dibayi zuɣu ka a sabiri maa nyɛ ŋuna ti booni a mi Wikimedians. So Wikipedians bee Wikimedians ni di tu ni ti niŋ wula ti tiri taba jilima. Kadama n di pun yɛli ni so ni tooi nyahi alahibali. Di bi tu ni o di yɛn nyahi alahabali maa ka dii nyahi li gala. Di tu ni o kana luɣ shɛli polo ti beni ka ti booni li shaawara gbaabu shee, ka o kana ti yɛli a, Yaa Kaza, a ni sabi ka zaŋ a suhuyurilim tabili la, di bi niŋ. Malimi li niŋ. O gba yi yɛl a lala, di gba bi tu ni a gba zaŋ ahalli kpe di puuni. Di tu ni a gba mi ni shaawara gbaabu shee m-bala. Ɛɛn, ka di lahi nyɛ pɔhim zuɣu ka di nyɛ luɣ shɛli polo a ni zaŋdi shɛli lahibal shɛli bahiri maa ka a kɔŋko n-yɛn karim li. Lahibal maa, niriba ban be luɣ shɛli polo a ni be maa ni ban ka luɣ shɛli a ni be maa, bɛ zaa yɛn zaŋ li mi n-di anfaani. Di tu ni a lab ti lihi lala lahibal maa ka m-mal li niŋ. So dini n-nyɛ bimbo Wikipedians bee Wikimedians, di tu ni ti niŋ wula ti tiri tab jilima, di bi tu ni ti turi taba bee bɛ di yɛla lala, cham ti lab lihi lahibal ŋɔ ka a suhi yiɣisi ka a chaŋ N-tiya, a, yaa ka zaŋ o mi la eei n ʒila ni sabiri binshɛɣu maa, aai, ka lala, o ku mi ni a mi la n sabiri binshɛɣu maa. Hal din tooi niŋ gba ka ŋun bi mi nyin ni sabiri shɛli maa, amaa so o yɔririmi la o ni karim yɛli la, din chɛ ka o yɛli ni a mali mi li niŋ. Di zuɣu Wikipedians bee Wikimedians, ti jilima tibu ni taba, di naya din N yɛn sɔŋ ti pam ti to a sabu bee ti mali niŋ shee. Lahabali din nyɛ kpaliŋkpaa, eh, daantaligi din nyɛ kpaliŋkpaa ha maa ka bɛ zaŋ tarig a. Dini n-nyɛ a Wikipedia ka kpaliŋkpaa zalisi. Di zuɣu ka n yɛli lahabali eh, daantali din nyɛ kpaliŋkpaa ka bɛ zaŋ tarig a. Di nyɛla Wikipedia ka kpaliŋkpaa zalisi. Kpaliŋkpaa zalisi maa nyɛmi. Zali shɛŋa na n-tooi beni, amaa ka ka kpe, bee daantali shɛŋa din tu ni di beni ka ka kpe. Ka kpɛŋŋɔ maa gba zaa daantalisi maa shɛŋa beni, luɣ shɛli polo beni ka a yɛn sabi li ka birigi ka chɛ li, ka bɛ ku nya li ka di nyɛ taali. Dini n-nya Wikipedia ka kpaliŋkpaa zalisi zuŋɔ di Wikipedia saha. N yɛn zanila kpe ka puhi ŋunkam niŋ ka tari ka gbaai ma ka di anfaani shɛli ti ni zaŋ wuhi ŋɔ, ka suhi a ka a ti ti saha bakɔi kam asibiri kam saha ŋɔ n-diri anfaani shɛli ti ni mali ni ti zani ti a

Ka bɛ tooi n sabi Dagbani Wikipedia ŋɔ zuɣu bee a yi mali bihi ka bɛ chani shikuru, a ni tooi zaŋ ba wuhi Dagbani Wikipedia saha ŋɔ maa ka bɛ doli li din yɛn chɛ ka bɛ di di daanfaani. Dagbani Wikipedia saha nyɛla din yɛn kanna a talivisa zuɣu bakɔi kam. Kpaŋmi aman ka a ti li saha. Dagbani Wikipedia din nyaɣisim zaa shee Dagbani. Waniya bɛɣu noli nyamnyam paai yuŋ lɛbi bimbɛɣu. Ka ka bakɔya la sani bɛ kahi. Waniya bɛɣu noli juŋjuŋ.